Selamat malam nuju kitai semua. Nyadi baka ke sehari tu, aku bisi ngemaika kitai siti jerita entu ke diberi aku tajuk ke papas. Nyadi, lama amai asa iya aku enda mansutka kitai jerita au. Nyadi. Cherita tu dikareng aku empu enti semua bisi saleh minta kita ngemetul ke iya. Nyadi aram kitai neruske cherita kitai. Malam nya bulan kemung tauka tarang bulan. Bulan malam nya endang tampak bebendang semua ke jaku. Nurun ke tanah tau enda ibuh bekena ke lampu pichit, bekena ke lampu pelita empa penerang bulan malam nya. Emperas dua ili pun lalu sama beradu lalu berengkahka pejalai seduai. Kira bisi iya dua jam meh pejalai seduai iya. Enti bisi jam baka kemaya hari diatu. Empa penyauh endur ke deka dituju emperas dua ili ari langkau umai sida emperan tu tadi. Semudah emperan seduai ili datai ba endu ke dituju seduai, nama agi deh emperan seduai ili pun alu bechangku bekerumbak ke utai dia, bekerumbak ke tanah dia. Enda lama udah nya emperan lalu ngerebak ke tutup sentubung ke digali emperan seduai ili. Nya nyadi emperan seduai ili tu tadi. Nyang kubang penam. Haa. Nyadi endur ke dituju seduai eh, emperan seduai ili tu tadi pendam besai sida menua nya. Emm. Nyadi pendam ke disengkubang seduai nya pendam niang aki ilang. Haa. Nyadi. Nyadi aki Ilang tu tadi parai tinduk lalu dianjung orang ke pendam pagi nyama man. Semua jaku agi benung basah. Tanah nyu agi agi kati ko kite nyebut nya agi basah. Nyadi, niang aki Ilang tu sama semenua enggau emperan seduai ili tang sida enda sama rumah panjai. Baka nya iya tu deh. Pengudah tutup sentubung nya tebuka, nama agi deh emperan pen lalu ngambi siti temilah ke dingkah orang ba tisi pala niang aki Ilang. Sepengudah emperan tu ngambi temilah nya. Nama agi deh alu panjai tu chum peran. Butik ke enda le lekah iya ketawa. Nama agi deh emperan tu pen alu nyimpan temilah ke diambi iya nya tadi. Iya pen alu nyapa bakih iya ili ke benung denggi-denggi nengkila ke pengawa iya hari tadi. Bah. Lapor di unggal, degi-degi ari tadi. Udah tu, pia ko emperan. Ilik pe na, ke ilik ke bediri nya pe nalu nyua ke tutuk sentubung iya ke ilang baru. Seduai pe nalu ngelamun tanah ke udah digali seduai tadi. Seduai pe nalu mulai ke diri empu ke langkau umai sida emperan baru. Maya emperan seduai ilik datai ba langkau umai. seduai enda lalu niki tang seduai mandi dulu meresi diri tubuh diri. Udah seduai tembu mandi, emperan lalu nangkap manuk siku ke ba kerungan sida da baru meh. Emperan seduai ili pen lalu niki ke langkau maya seduai udah datai seduai pen lalu ngadu ke pengawa seduai iya sedau ke nurun tadi. Sedau seduai ke nurun dulu tadi. Dia deh. Semua utai ke deka dikena seduai udah disedia keduai iya magang. Udah emperan seduai ili ngadu ke pengawa seduai, seduai pun lalu ngali kediri. Laban baik ke lelak tadi bekerumbak ke penam bechangkur ke utai laban ke nyengkubang penam tadi deh. Nama agi deh tinduk meh emperan seduai ili tu tadi. Malam nya, enda mukai-mukai emperan tu bisi mimpi wai. Iya mimpi emperan bemimpi betemu enggau niang Aki Ilang. Ba dalam mimpi emperan, niang Aki Ilang tu minta emperan seduai ili nganjung pulai baru temilih ke diambi seduai. Emperan pen te Dani. Maya iya dani, ari sigi udah tawas. Ti sem, ti baka kemaya ari diatu. Kira iya urung pukul enam pukul tujuh baka nya meh. Maya emperan ke dani, ili tu sigi udah duduk aja jangeh nunga baka insap sambil nyirut-nyirut ke insap daun ruko apung. Nang nemu daun ruko apung kita. Kira iya tengah hari, emperan seduai ili pen lalu mulai kedai empu ke rumah panjai. Maya pejalai pulai seduai nadai enda bejako enggau pangan diri sama enda bemunyi. Datai di rumah panjai, seduai pen baka selama bela ngadu pengawa diri empu. Alu tamu ke bilik deh empu meh baka selama. Malam nya emperan tu bisi mimpi baru. Iya bemimpi betemu enggau niang aki Ilang. Nyadi niang aki Ilang tu dipeda iya bediri betua-betua ba depan mua mata emperan. Penyelai iya. Ba dalam mimpi emperan, emperan tu meda mua sereta tubuh Nia Ki Ilang tu lain amat. Tubuh Nia Ki Ilang dipeda emperan besai sereta bebulu. Mata Nia Ki Ilang Ilang dipeda emperan melut, semua ku jaku. nyau mesai buah terung kangan. Lidah iya nyeru pansut nyau nipas tanah. Ngeli nyau betaring. Enda mukai-mukai, nia aki Ilang tu alu nyekak rekung emperan. Nama agi deh, tumu pagi nya sida emperan sebilik begau laban emperan parai tino pagi nya. Maya indai emperan ke ngereak emperan laban keka ngasuh emperan tu meri jani sida ba uji bilik makai, nama agi deh? Dia deh indai emperan nemu emperan tu udah nadai. Nyadi, bangkai niang peran pen lalu diintu sida serumah panjai maya nyengai bangkai niang peran dia deh ili tu bisi mimpi. Ili bemimpi betemu enggau niang aki Ilang. Haa, niang aki Ilang tu tadi minta ili nganjung temilah ke diambi seduai niang peran pulai baru. Ile penalu tedani. Laban ke ninga sida serumah nyau richah laban deka beranjung ke bangkai niang peran pagi nya tadi. Sebemulai ke nganjung bangkai niang peran dia deh Ile alu madah ke mimpi iya malam nya ngagai apai seduai indai iya. Ninga munyi nya, lama apai Ile ngenung. Panjai batak seput orang menua. Ilik mega nusi nama kebuah emperan tu deka ngambi temilih niang aki ilang ke disimpan orang dalam lungun nya. Laban, dalam temilih nya bisi anak buau. Nyadi. Kenu ku cerita sida Nia aki Ilang serumah. Nia ngaki Ilang tu bisi ngembuan anak buau. Nyadi anak buau tu dikena Nia ngaki Ilang nyaga bilik, nyaga langkau umai enggau ke bukai agi meh mayuh. Nyadi ku sida serumah, tiap taun aki Ilang tu deka. Ang bedara tauka miring. Meri buyu nya makai. Aaa aku deka ngemai kitai limpang enda lama laban aku deka mai kitai bekenang ke mimit bekaul enggau anak buau tu. Nyadi sebedau aku mansutka cherita tu suba aku bisi betanya ngagai orang ke tuai bekaul enggau anak buau tu aku mega. Nanya nama guna sereta nama tuju anak buau tu. Au. Aku mega bisi macha sereta ninga uhh sebelah laman sosial nyadi bisi madai anak buau tu anak mit mati lulus tauka indu mati beranak. Eh indu ke mati ngandung. Nyadi Anak dalam kandung nya diambil lalu diasal orang. Bisi mega madah anak buau tu tuyul enggau mayuh agi. Nyadi guna anak buau tu kenu ke cherita mayuh guna mayuh tuju ulih ngidup lalu iya mega ulih munuh nitihka orang ke ngibun. Nyadi kitai nampung cerita kitai baru. Au, nibuh jauh kitai nya. Kebuah emperan tu ngambi anak buau nya laban iya pedis ati meda petunggal iya ke benama Timung. Nyadi Timung tu petunggal ni emperan. Timung tu jauh nyulut Semua pengawa ari niang peran. Enda ngira nya pengawa di rumah, pengawa di tanah tauka bumai. Tambah mega Timung tu jadi enggau indu ke chukup iya bajik ba menua sida ke benama Jelimbai. Niang peran tu suba sigi udah lama bisi ati ke Jelimbai. Emperan tu mega kala nanya Jelimbai ke bini tang enda diterima Jelimbai. laban emperan tu ngembuan ulah ke enda tentu manah tambah mega emperan tu buruk sereta tinggi jaku. Aa. Kebuah pia, laban emperan tu ngandal kereta pengaya apai indai iya. Ko jaku ning emperan ngambi anak buau nya deka aa deka. ka dikena iya ngemediska timung tang nyu iya empu ga kena. Udah semua nya ditusi ili ngagai apai sedua indai iya, dia deh apai ili mai apai niang beran tu berandau. Takah berapa hari udah nya, apai ili enggau apai niang emperan pen lalu nganjung piring ampun sereta nganjung anak buau ke diam uh, nganjung anak buah uniang aki ilang nya pulai baru. Nyadi nya kebuah aku meri cerita tu tajuk kepapas laban ketegal ati ti kepapas ke pengidup orang seput diri empu ga lelang. Ko jako ka medis kurang tang diri empu ga kena. Munyi ko jako sempama. ngenan panyuak nyintak diri masang peti makai diri aaa jadi naka taja cerita kitai au cerita kitai abis bye bye.